און מען זאגט די תשובה און תפילה און צדקה, מביאים א גוי א גזירה, מיט דעם וועט מען ענדיגן. פארדעם ווען מען זאגט חול מאמינים איז ביי אונז אזוי טאר מען נישט איבערזאגן א ווארט, פארן דאווענען טאר מען נישט איבערזאגן צוויי מאל, צדיקים האבן מורא'דיג מקפיד געווען. דא ביי חול מאמינים איז דא דריי מאל וואס מען חזר'ט איבער פיר מאל דעם הא טוב,

יעדע זאך איז מיט א חשבון, ס'איז נישט סתם געזינגען און סתם געזאגט, יעדע זאך איז מיט א חשבון, ערשטע זאך דארף מען וויסן אז דער באשעפער איז א טוב, א טוב, א טוב, און נאר גוט, באשעפער איז נאר גוט, אם תבוך אבער איך דארף דאך מיין זיווג, העסטו מער צום האבן א זיווג, העסטו מער צום חתונה האבן, ס'איז געווען דא בחרים אויף ממש, מ'קען שוין נישט, מ'קען שוין נישט, ברוך השם מען האט חתונה געהאט, מיט אלע מענטשן טרעפן זיוויגים. דער באשעפער איז א גוטער באשעפער, א טוב, נאכדעם האב איך דאך געטון אזוי שלעכטס, איך ווייס דאך, קיינער ווייסט נישט, נאר איך ווייס וואס וואס וואס וואס וואס איך האב געטון, אויף דעם זאגט מען א רחום ורחום, דער באשעפער איז א א מורא'דיגער א רחמן, אבער איך האב דאך שוין נישט קיין געדולד, זאגט מען א סובל א סובל, דארף האבן געדולד, אויף די וועלט געדולד, יעצט אזוי, וואס איז תשובה? תשובה איז לימוד תורה, חזל זאגן, כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, סא א ירושלמי מיר זאגן יעדן טאג דריי מאל א טאג און קיינער טראכט נישט וואס ער זאגט, אשר ואינו עוינן על סורת שכל, רבונו של עולם איך וויל תשובה טוהן, אשר ואינו עוינן על סורת שכל, דאס איז תשובה, תורה איז תשובה, פארוואס? ווייל די תורה דאס איז די באשעפער, ס'שטייט אין זוהר הקדוש הרייסה וקידשה בריחי חדי, די תורה מיטן באשעפער איז איין זאך, נו, הייבט זיך אן א גאנצע איבערקערעניש, תורה, איך קען דאך נישט לערנען תורה, ווייסט איך האב א שווערע קאפ, דער מלמד האט מיר אנגעפראסקעט, איך האב נישט געקענט, דער ראש ישיבה האט מיר ארויסגעווארפן פון חדש. האבן מיר א סדר דרך הלימוד פון רעבן וואס מען דארף זיך גארנישט שרעקן פון קיינעם נישט, דאס האט דער רבי אונז מגלה געווען אין צוויי הונדערט יאר, קיינער רעדט נישט פון דעם, כ'האב געהאט דא אין שיחות הרן, איינמאל קומט צו מיר איינער וואס איז הייס צו זיין א מנהיג ווען איך רעד קען נעמען, אין ער געקומען עס איז מען האט עס פאטאגאפירט, מען האט עס פאטאגאפירט ס'איז דא א ווידיא איך ווייס נישט ווי ס'איז נעלם געווארן, וואס איז געווען האט אלע זיך געקאלערט פון געלעכטער. ער קומט צו צו מיר, איך וויל זיך לאטשען פאר דעם וועגן וועגן וועגן וואס האב איך מגלה געווען, מען קוקט אריין אין ספר שיחות אריין, שיחות ר' ניסן האט אפגעשריבן, שיחות סמ א עמ' ה, ווי דער רבי זאגט, יעדע מענטש קען לערנען, ער קען לערנען כל התורה כולה, הייב אן צו זאגן העסטו זען, איין מאל צוויי מאל, וואס איך האב געהאט אויסצושטיין, די הארץ פלאצט נישט פון פון עסן אייזקרים, ער וועט עסן זיבן פופציג יאר אייזקרים וועט נישט פלאצן די הארץ, אזויפיל בזיונות, אזויפיל שפיכת דמים, אזויפיל שונאים, אזויפיל רעדן, סוף כל סוף פלאצט די הארץ, מיין און ווען איך בין עס מחדש עפעס א נייעם חידוש אינמיטן טאג, זעט מען די לבנה, איז אויך נאך נישט געפערליך, מען זעט אסאך מאל אינמיטן טאג נאך אינדערפרי זעט מען נאך די לבנה, און פארנאכטס דערקענט מען נאך אויך נאך נאכנישט נאכט זעט מען די לבנה, מען האט אויך נישט מטריח געווען קיין עגינה, קענסט דאך קריגן, אבער דאס איז דאך א שיחה פון רעבן, נישט איך האב עס געזאגט,

אז לומר, א מענטש זאל זאל זאגן, אז זאל זאגן, זאגן נישט ניין, קוקט אהער, מאכט ער אזוי, זאגט ער פון ווער ווערט דאס א, פרעגט ער מיר, איר האט עס נישט געשריבן? די אלע בחורים האלטן נישט אויס א געלעכטער, ער פרעגט מיר אויב איך האב געשריבן דעם שיחת סרן, און ער איז א מנהיג אין ברסלב.

ווי קען עס זיין אזא צענדליגע מאל יא א יונגע בחור האט שוין געקומען בוכים זעט מען איך מוז אייך זאגן איך בין געקומען מסירות נפש איך האב זיך געקאלערט פון יסורים היינט ממש איך האב נישט געקענט זיך רירן יסורי איוב האב איך געהאט היינט איך האב שוין חרטה געהאט איך האב צוגעזאגט אבער איך האב צוגעזאגט אבער איז איז אה אה. דאס איז מיין חיות ברוך השם אז סוף כל סוף איך זע ברוך השם בחורים וואס בחורים קומען דער זאגט צען מאל דער האט שוין געענדיגט משניות דער דרייסיג מאל דער פופציג מאל ווי האט מען געהערט אזא זאך דער האט געענדיגט צוויי מאל שס און דריי מאל שס. אלע מאכן ליצנות, בסדר, עמער זעהן ווער ס'וועט לאכן דער לעצטער, עמער זעהן ווער וועט לאכן דער לעצטער, שלמה המלך זאגט אים חכמתא חכמתא לך, אז ביסט קלוג ביסטו קלוג פאר דיר, ולצתו לבעליך תישא, מאכסט ליצנות מאכסטו פין פין פין יענער, ער מאכט זיך פין זיך ליצנות, נארמאל א מענטש איז זוכה, א בחור זאל זוכה. איינער האט געענדיגט איינמאל ששת ימים איז ער נאכאמאל און נאכאמאל ברוך השם דאס וועט אים באגלייטן די זעלבע זאך אז ער זוכה צו צו ענדיגן ברוך השם שס אז מען נעמט א מסכתא מען לערנט הונדערט און איין מאל ברוך השם ווער וואלט געגלייבט אזא זאך מענטשן ווילן נישט גלייבן אבער מען דארף נישט קיין ספאנסער דאס ווערט שיעבען. נאך תורה ברוך השם ביי אונז לערנט מען תוספתא יעדן טאג א פרק, יעצט האט זיך א אינגערמאן אונטערגענומען איז ער מנקד די תוספתא, ער האט אן א גרויסן חלק צו מנקד ווערן, איך האף צום אייבערשטן איבערן יאר וועט ער עס קענען אינגאנצן מנקד זיין, ער מוז נאכדעם דרוקן א גרויסן פארמאט און זיך עס אזוי זאגן

רופט זיך אן ר' נאסער אזוי, איידער א מענטש גייט אריין אין א דירה, קוקט ער גוט אן ווי אזוי די דירה האט אויסזעהן, ווי אזוי האט אויסזעהן די דירה, מאכט זיך א חשבון, איך וועל באלד דארפן דא ליגן, איז וויל איך גוט זיך באטראכטן אמאל א מענטש, מען מיינט, אה, איך וועל מאכן ליצנות, איך וועל מאכן, איך וועל ברעכן שויבן, איך וועל ווארפן פלעשער, איך וועל טוהן, איך וועל מאכן פאשקעווילן, שרייבן אויף דעם, אה, מען פארגעסט אז אט האסטו ליגן אין בית החיים האסטו ליגן א וויילע. נאר גוט, ווי זעהט מען א מענטש דארף אמאל טראכטן אויך ער ווייסט נישט נאר דעם ס'איז געווען איינער א ברסלב'ער חזן א מורא'דיגע נגן איש באנו האבן פארלוירן א טאכטער געשטארבן האבן איך מיר פאר'סמ'ט געווארן מירון איז געווען האב איך געגעסן קאלעדיגע עסן דער פאטער דארפט איר אויך זייער אכטונג געבן נישט אויף עסן זאלט איר עסן נאר פרישע עסן איר זאלט נישט זייער זייער אכטונג געבן וואס מען עסט ווען רבי אברהם נחמן האט נישט געגעסן קיין פיש, אמאליגע צייטן איז נישט געווען קיין פרידזשעדער, ס'איז נישט געווען קיין קיין קיין קיין א טראק וואס ס'פירט די פיש, האט מען עס געברענגט פון יפו, יפו איז א שטאט ווען א פארט שטאט, דארט האט מען געכאפט די פיש און מיט'ס געברענגט אויף א וואגן, פון מיט א וואגן מיט אן אייזל, בימים ההם איז נישט געווען קיין קארס, פון יפו ביז ירושלים האט מען געקענט האבן געבראטענע פיש.

טאָכטער איז אַװעק. האָט אַ ניגון. דאָס גאַנצע ענקערע ניגונים איז אַ זאַך שױן, אַז דאָס איז אַ מרה שחורה, דאָס הײסט, דאָס גילח מרה שחורה, אָבער דער װאָרט איז אַ, אַ דיבור איז אַ דיבור. זאָגט ער, אָט גײט מען זוכן אַ שײנע דירה, און אָט פֿירט מען שױן צו די קבורה. איז בסדר אפילו, אבער דער דער תכלית איז פירט מען אין כפירה. מען דארף זיך אנגרייטן אז א מענטש איז זוכה אין א מסיים שס בבלי, ער איז מסיים שס ירושלמי, ער איז זוכה ענדיגט תוספתא, דאס איז א בית, בבלי איז שם, דאס איז, אבער איך פארשטיי נישט, אין הימל זאגט דער רבי וועט מען דיר אלעס אויסלערנען, אוודאי האסט נישט געלערנט, האסט געליינט יעדן דעם איד מיטן בלאט, מיטן צייטונג, וואס נאך און וואס נאך דא, וועט מען דיר דארט דערמאנען וואס דו האסט געליינט די וואך, האסט דו דאס געליינט די וואך, האסט דו דאס געליינט, אבער א מענטש וואס ברוך השם יעדן טאג געלערנט בבלי, ירושלמי, תוספתא, וועט מען דיר דאס דערמאנען אויבן, דאס איז דער בית וואס מען דארף זיך צוגרייטן, דערפאר איז תשובה, דאס איז תורה און תפילה און התבודדות, מען דארף אסאך אסאך אסאך זיך מתבודד זיין אין. זינגען צום באשעפער שירות, שירות ועשית ברכות, און נאכדעם צדקה, וואס איז די צדקה? די גרעסטע צדקה איז אז מען העלפט ארויס, מען זאל דרוקן די ספרים און צושפרייטן די ספרים, וואס איז נאך א גרעסערע צדקה ווי צושפרייט די ספרים? מען דארף נישט רעדן, די ספרים טוען שוין די פעולות אליין.

און דער עיקר זאל זיך אויסבויען די אלע בחורים זאלן זיך איינאקשענען א שידוך איך דארף א שידוך וויל זיך חתנ'ן דער רבי איז דער שדכן דער רבי זאגט אין לקוטי מוהר ן חלק ב' סימן פ ט ער איז דער שדכן און ס'איז דא שידוכים נאר ווען ער דארף קומען צו מיר אז אוודאי איז דא וואס זאל איך טון דער סמך מום האט זיך גענומען צו מיר אויך איך ברוך השם כ'האב שוין חתונה געמאכט

דאס וואלט געווען דער גרעסטער תיקון איז דא אז מען קומט זיך צאם פֿופֿציק טויזענט מענטשען קומען זיך צאם און זאגט און געזאגט און בחן בחן און אוועק געגאנגען און פערטיג איז געווען ס'האט זיך געטוהן קעץ מיט הונט מיט ס'האט זיך געטוהן פרעג נישט וואס ס'האט זיך געטוהן וואס אנשטאט דעם וואלט מען זיך געדארפט צאם זיצען און מאכען אז מען זאל קענען חתמ'ן יונגערהייט און פטור וואלט מען געקענט פטור ווען פון דעם אבער מען קען דאך נישט פאררעכטן די גאנצע וועלט, אבער כאטש אונזער ד' אמות דארף מען זען, איר דארפט אלעמען בעטן דעם באשעפער פאר שידוך, און מען בעט דעם באשעפער אז באשעפער טוט ניסים ונפלאות, איר האט דא געהאט חברים וואס האבן געהאט ניסים ונפלאות, בחורים וואס מען האט געזאגט זיי זאלן קיינמאל נישט חתונה האבן, זיי האבן געטון שיינע שידוכים און חתונה געהאט, דארפט איר זיך נישט מייאש זיין, נאר זיך שטארקן צוזאמען. און דער אייבערשטער זאל העלפן איך זאל האבן א א לעכטיג יאר א שנה טובה ומתוקה, און איך בעט און דענק זאלט מיר אויך אויך מזכה זיין לטובה ווייל איך דארף האבן א גרויסע גרויסע רפואה, איך בין נאר תולה איין זאך בין איך תולה צוויי זאכן וואס איך האב גערעדט אלע יארן האב איך גערעדט פון פון פון.

זאל דער אייבערשטער העלפן אז די תפילות זאלן נתקבל ווערן רחמים ולרצון, היינט איז צו חי אלול, עס ווערט געברענגט פון צדיקים אז פון היינט חי אלול ביז ראש השנה איז דא צוועלף טעג, פון חי אלול ביז ראש השנה איז דא צוועלף טעג, פונקט צוועלף טעג, יעדן טאג קען מען פאררעכטן דעם חודש וואס איז פארגאנגענעם חודש, וואס הייסט פארגאנגענעם חודש, היינט איז געווען תשרי, און צו דער האנט קען מען פאררעכטן אויב איך דעם יענעם פאר פאר יארן טישער האב איך עס געווען קען באטמען קען מען היינט היינט פאררעכטן מארגן איז חשבון אזוי יעדן טאג ביז ס'קומט ערב ראש השנה עס קעגן עלען אזוי פאררעכט מען אלדינג זאל די אייבערשטער העלפן איך בעט נאר איין זאך שטופ דיך נישט ווייל כ'האב ממש איך האב נישט קיין איך בין א מורא'דיגער ביי די סירעם און איך ווינטש ענק אלע א שנה טובה מסוכה מ'עט זיך זעהן דארטן מ'עט זיך טרעפן אין אומאן.